Tora kogaya namang'ana gose kona ko goaka embaka goita embaka buna twatebire. Koerera. Koerera. To, yani okobataiti toerera. Koerera. Koerera embaka. Igo rigia egeteni ande orosie ase ore bu- rangeria onde omosani ori moratake gosanga amang'ana aye y'obogusii na ekegusii Tosange. tosange ase oboamo. Mbuya mono kegima omwarimu Obino. Naende bono inche abanto ba- omanyete omanyire buna omwarimu naende na omwarimu ore. Inche nomwarimu Obino Nyambane. Minto aba Abanto ba mwanyagetinge, abarigererie na abasonchi a omoroberio oyoito bw'ogotereka, gotatera, koigeka na gosemania igoro ye chingako chiaito ase toigekeire. Igo ndoche na mbuya nainwe mwaratotebia ayaino, ko. Tiga tosemanie, ekiagera obwate semi asemi omwabo. Naboigo, nabo naende ndatweka omosemo onde bweka gose ng'a ekioge kiatieri ekioge kende. Naboigo, igo tokona gotierania iga iga osangi ng'a twabeire banto naende twegenderere bweancha nari toranchwe. Egesaku giaito.
Naboigo kabisa.
Twabeire togokwanera ase chintunda chiaito twabeire togokwanera igoro ya enywomo. Enyuomo eyio ere ensemo ye enene sana gose eng'ige ekero enene ase okogendereria ekegusi egesaku ki'omogusi. Amatuko aya aye tatwakwanire igoro ye chinchera chie chinyuomo, twakwanire igoro ya enyuomo enyene buna yare goeta goeta goeta ebire ebinto ki biare gokorwa bono obokima bokora bokoretwa nini na nini, ebio bionsi. Bono rero tokabwate egento kere morero kegima, omorero ogocha gosokera aiga ase togosangi ng'a toko bono togokombea. enywomo eria enkoro, nebinto bigendererete gokorekana bono iga ntanyare koreka erieta enywomo. Ebi bono iga na obo obokayayi otagokora. Totaete Mister Obina atoire ngora ngora ngora. Ere Ah. ere obeire otwarire privilege eprivilege ya oko- okorora gose kotwara obomanyi bwa enywomo eria enkoro. Naboigo enywomo eye yende togokora eye bono onye owitnessiri, tiga intwe tonyare ko- kobaranya gochia ime tomanye ng'a eh, Ah. Mbuya kwamboria. Minto, ritang'ani eri rita Mwanyagetinge tokorokwa. Ah, nomaete eki rigokwanera? Mwanyagetinge.
Eri- Inki inki torokere Mwanyagetinge? Eke erieta Mwanyagetinge iga aye nomogusii. It is automatic. Why you call like that? Mwanyagetinge.
Yes. Inki ekorera tokorokwa? What is the origin?
Inche egento ndakerirwe tinekera ki negetingi keri abang'ina bare gotimigwa. Genderera rende.
Ekero omong'ina atimigwe egetingi, eh, mwanyaa egetingi. Intwe bono na abagusii bare ko ah, rende rero, egetingi engero ase gusii. Manya ekero

ebitinge. Ng'ai kwarokwu ng'a aba nabanto ba mwanyagetinge? Ee, Buna na abanto- mwanyagetinge eye one omosubati, Eh, nere mokamogusii. nere mokamogusii na omosubati igo ko- korokwu mwanyagetinge na abasubati nabo bagotirimwa egetinge na enyuomo nere Nere rigerosia, egetinge egetinge na ekienyuomo. igo yaani ng'a e- nkosymbolize ere continuity yaito. Continuity yaito, enyuomo yaito ase egetinge. Ase egetinge. Twarokwa mwanyagetinge. Egento nkere naigwa monto akobori rero naende tiga nkobori, engaki ya kare bado buna inche bono esukuru yane omariba onyamboa omariba nyamboa onyamboani nanywomete omokungu oyomo ase bari kianda ndabwate, nabwate oyomo otarenge mogusii ting'igeti komoikera are amo are arochete gakorokwa chip kem chip something agaika gusii akaruga kwamboka akamochencheria erieta. Bono tinamoikerete mono. Notabooria erio otagete kobooria, ekiagera ninkoigwete. Eh. Engencho y'omogusi eye yarenge ng'a kikwaretire omonto kosika ekiankore tabare nonya nabagere, Eh. ochire omenyire buna omokungu, iga akobwatia chingencho na echingako chi'omogusi. Aha. Echi ase obo agochitiga, ekiagera kwamoakeneire chiombe obi- ochire obeire oyoito. Naki kwamoeire erieta kwa Kwamboka. kwamboka. Amang'ana ande onsi pi naende tori kobwatia aya ase obo igo mm. okobwatia aya ase ito ah. eh. lakini omaete mwaya abana b'amatuko aya that is what we are talking about mm-hmm. mwachakire kobwatia aya abakungu mwatire kobwatia aya iso ase eng'encho mwamenyire chitauni bono abana bagotoka omochie oyo bagokwana onye kwanywa omete omoika oyo bagokwana egikoyo mono kegusimbari gokwana

Minto mwanyegete, inga that is a serious issue. Bono iga buna bono iga tobwate ng'a amarieta naro togotumeka ye chi ye chi ye bisaku ebi bia Kenya ime ogosangira riri rigotumeka nyomba mono efamiri Ah! y'omogusii Ntoyachere.
ntoyachire. Tiga torakwanere nyomba, lakini ntoyachere ekiagera nonya nembori tari kegusii. Ah! ki?
Embori tari mogusi- tari kegusi. Ekegusii embori gekorokwa embiriamete. Nonya na eng'ondi tari kegusii. eng'ondi gekorokwa eng'unyera. Eng'unyera. Eng'ombe tari kegusii. Eng'ombe ne esimbagera. Igo bono am- e- ero omonto achete go interpreti ebuku aba barenge korwa moina abagwere na abaluhya, the first pastors, ebarigete ekegusii ekiabo.

ng'a bachete seito tokabaitera esimbagera tari eng'ombe eng'ombe eng'ombe na ekeluya aya bono togenderere ng'a naye twabwate tokomanya kogenda aya
enyomo yaito yaikire ase tokonyerigereria korwa ase twanyerigereria ekegusii buna yabwate amasikani ang'ani mpaka bono tokonyerigereria na amasikani ebwate ase twaonchokera Ng'ai. abasae ninwe Eh, bono inwe naba abamachuma na abande Abatofu.
mwanyuoma moiso onde, Eh. mwangire goakana chiombe, morikora gose dowry is important, yaani inwe moroche negento kere ekene tu ekenene ase ase ok- obomenyi bwaino in your relationship egento ekenene Nokomenya na konyora abanto. Good. Kwanyorire abanto. Kende kiabeire ekebe gwakure. Toraakana ng'ombe. Nomanyete buna ogochanda abanto ase omogusii. Naki bono eocha yaabo ekero omo- ekero omosacha agokwa atabwa atarakana echiombe. Gosii ataratinde goika chiombe chiakanwa. Chiombe gosa. a breach of ownership aise gotindekwa ng'ombe chitaraakanegwe monto oria otigara tari oye Ah.
Oria nabo ako. natwara abana mbari ba mbari baye igo bono egesaku eki nkeri gochi go go continue igo aku bosa Oh, nabo. that is culture and tradition y'omogusii so you young people are not understanding that Like imo ogoshitukana kiabeire twaganechwe I also wrong our elders because mbari kobatebia mapema gose ekero ogokenia omwana omanyete ekero tware kwaroka ntoche tokwanere eke ekero abanto bare kwaroka ebare gosemigwa chingako nemegiro yomogusii ase kera egento ekero gwaikire ekero kwaroka kware gotebiwa naye bono gwaisanire okonyuoma ebinto mbire obwenerete omanye mokungu tamenya mwao onye taraakanerwe ng'o ng'ombe Ng'ombe, ekiagera otari oo buna bono ebinto biarabeire gusii aa ebitage eh, bigoturutumba egesaku Ah, twachire abana bachire ng'umbu banywa mani eye nemegano ero Ee bono. omogaka gete omong'ina oye omonene akagenda ng'umbu na omwana egreen card Nigo. akaimokia omwana omoisia Iyo. akaenda ng'umbu mwaka oyio atigara abwo eka akanyoma omokungu onde Aha. ekero anyoma omokungu onde akamoagachera mwaye yende erio omokungu omonene akanyetiga abwo Aha. tanyekuneti ki nabo ekwabuswa omorigo nakorete ki Omorigo naroba. naroba. Aba bamenyire ng'umbu emiaka ya chire na emerongo ebere. Oyo anyuomete omwana okinire iga, omwana enyaruka, Abaire omonto omonene. obeire omonto omonene.
Nero onyorire buna bakare na ebisio, onyorire green card, ochire ng'umbu. Nero. Bari bakoba receive aria among them, ne brother yaye atamari. Atamanyete. Atamanyete. Kai. Attraction nere ekoba ase abanto abamo. Eh, otari konyara go explain ogo- ogokagang'a love kegera Na tokonyara eke negento komi-interpret.
ntagete abagusii bamenyete chinse chia isiko momanye ng'a komanya engako yao komanya where your origin is komanya mino na seino giokonyuoma omonto korwa seino is very important Kia maana sana. erinde moche moakane amanyinga ekero mo- ekero mogoakania amanyinga ya enyomba Ngosarimore egeneration repercussions njero chimbe nachi tokoroka chitang'uche chigocha chi affect abana mbakomanya the origin yeah. so oyo the story I'm giving you is real it happened it's a real story eh omong'ina oria kiare ng'umbu omogaka oyo nachete akarwara akarosa mm. lakini obiarire abana bande yeah. inyaroke enene nero yachire ng'umbu mm -hmm. Enyaroke eria enene yaenda ng'umbu, egachia ekaumerana nomomura oria bamenyete nomong'ina oria, mbaba introduced. Lakini obwanchani boka- bogasoa kati yabo. Batamani ng'a Omo- Musa.
omo- omo- omosae oria agatebia ng'ina na at- finally nanyore omonto okonywa Aha. akamoa akamointroduce are ng'umbu ayio akaera omogaka one osirire iga Mm. otindekirwe mbacheti bire Mbacheti bireo.
Eh, buna abanto bagocha batamboka iga abande ba Bono. abanyamiaka pi. Omong'ina oria bagwerire oborimo Eldoret, baagachire oo. Ase bagocha ko koirana gocha. Ah, Omanyire gotebia omoisia oye na bono toirane gusii, toakane chio Chio. chio. Ah. Abana ababwate mbarenga, abachokoro oikire barenga, babere. Kero bagocha,

Ee, omong'ina nanyo eng'ombe enyore mo- eeri, naende ritakeri eeri eria eche koyenyooria emo- emori. It is wrong. Ase eng'encho roreri orwo ndokogenderera, goikera chingaki gete even biologically we know- Genetically. genetically we know, ego- e- ororeri orwo rogosira bachaka gotaa abana eng'ombe iga eba ritiba, gose ya- ya teri gokiini mori. Ng'aki erabe ase mwanyabanto, kwaboria ng'a- ng'a ng'aki orasol- resolve egento ekio? Eh, tebia. Aye abwo no.